Dangüle siz nirden gelýäňiz? Dükandan. Internetde zat arzanlapdyr. Haýsy? Nesibeli dükanyna. Hä, Nesibeli. E men öýde saklap bereli guşumyza bir gysym bu däne getir diýdim ha, bir aý bäri aýdyp ýör. Sypatyň, siz getiren zadyňyz bolasy ýok. Sypatyň. Interneti özlerini allap ýörler. Arzan zady ýoklugy.

Atajan! O! Bu zatlary beri etmezmi şuny? Ýeser, biz ýa dükana geldik-de. E, dükana geldik diýip-ä kagaz alyp geldiňmi sen? Dükana biz sen zat alyp gelensiň-dä. O, o jaýa babarka jaý zatlar dolup gitdi dükandan, arzanlaşyk, arzanlaşyk. Näme, söwda etjek bolýaňmy sen? Näme boldy? Eşidip geçdim. Näme men öz öýümde özüm ýatýan bolup ýörmeli, aýtjak zadym aýdyp bilmän, diýjek zadym diýip bilmän, myhman ýaýak bolup ýörmelim men? Muňa sered-ä, muňa! Şu näme şu? Barmak. Ýo, şu näme şu? Bir. Birmi şu? Hawa. A bu näme? Olam bäş barmagyň. Bäş barmakmy şu? Hawa. Bäş barmak dälemi? Ha? Jan balam. Tozan diýilýär-ä muňa. Tozan. Ha, şu. Tozan diýilýär şoňa. O tirkeşi günde arzalaşdyr, o dükandan o dükana aýlanyp ýörme. Tozanlary süpürip goý-da. Bar geldi gaýt. Goýdum.

Aýdylmadyk zat ýok dagly hemme zat aýdyp geçipdirler gelin gelýä gelin gelýä ot bilen ýalyn gelýä ýeke dikrarym elden alyn gelýä diýip bir ýalan görgül aýdandyr şuny.

Otyrmyňmy? Ýene näme boldy? Elmydama keýpiň ýok dagyýsem, nämä keýpiň ýok? Ýanymdaky gürlänok. Gürlemese gürlemesin şo meý. Şo gürlän saňa gerekmi? Meň ýanymdakydan Hudaý saklasyn. Bir gürläp başlasa agzy ak köpük bolýança gitýär gyz. Men masgara edýärin. Ýa gürlemese bu şa giň bolsana gyz, giň bolsana. Gürlän agzy köpük bolsa gürlä. Zorbalyk ediber özüniň işini edýän.

Men öýlenmäkä beýle-beýle zatlar olara etmärin. Men utgaşyk durmuş uýalyk etmeldim. Atajan dogry aýtýar. Dogrudanam men bulaň gelini däl-de gyzy bolmaly. Bulag bizden başga ulanara hiç zady ýog-a. Şu günden şeýläk men özüme söz berýän. Gelinden iň gowusy maral ýitirmeseň, Atajan, gelin bolmadyk. Indi öý ölensoň, men ölensoň öýlenenine kaýyl boldum men oň welin, indi pikir edip başladym, goý, şu men ölmänkäm öýlense näderkäm, sakga janym çykarmyka diýip. Giň bolsana, diýip, Gülşat, giň bolsana.

Ene-ataň näme arzuwy bar diýsene, näme, bize hiç zat gerekgä-le, hiç zat gerekgä. Şu ogluň bile gelniň agzybir ýaşasyn, agtyk söý, çowluk söý, öýüň abat bolsun. Başga hiç zat gerekgä. Ine, nesip edenden sekizinji martda dördi reňkä güllipak akeleýin. Dünýä pöklendi. Dördi reňkem dilber öýmelerden öýme getireý. Adamyň näme göwni bar? Zat diýen zadyň eliň kirdir-dä. Bar Maraljanly zatlaram bir ýygnaşdyr. Tirkeşipjik Nesibä gidip geleliň çaga çaga eşik almana.